אין די לעסן גיי איך עקספלעינען וואס מיינט א קאווערד קאל, וואס איז די קאווערד קאל סטרעטעדזשי, ס'איז זייער א פאפולער סטרעטעדזשי און ס'איז זייער ביגינער פרענדלי, ס'איז א זאך וואס זייער אסאך אידן וואס זיי פאנגען אן אין די אפשענס מארקעט טוען זיי ווייל ס'איז זייער פרענדלי, ס'איז זייער ס'איז האט רעלעטיוולי ווייניגער ריסק ווי אנדערע זאכן, עס דיך אויסלערנען וויאזוי ס'ארבעט, ווען נוצן עס מענטשן, וויאזוי נוצן עס מענטשן, וואס איז די ריסק אינוואלווד, און מ'רעדט פון ריסק וויל איך דיך דערמאנען אז אפשענס טרעידינג אינוואלווד אסאך ריסק אויב די ווייסט נישט וואס די טוסט, מאוסט פראבעבלי גייסטו פארלירן דיין געלט, רוב אירע וואס טוען אפשענס פארלירן געלט ווייל זיי ווייסן נישט וואס זיי טוען, זיי טוען פשוטע געמבלינג, זיי מיינען אה ס'וועט שוין מ'עט שוין, ניין דו דארפסט וויסן פונקטליך וואס ס'טוט זיך, דו דארפסט וויסן פונקטליך וויאזוי זאכן ארבעטן, וואס קריעט זאכן ארויפצוגיין, וואס קריעט זאכן אראפצוגיין, און נאר דעמאלטס זאלסטו טוישן אפשענס, אנדערש שטיי ווייט פון דעם, און וואס איך רעד דא איז פאר עדיוקעישאנעל פירפעסעס אנלי, ס'איז נישט קיין אינוועסטמענט אדווייס, און אויב דו האסט עני שאלות אדער עני קאמענטס וואס דו ווילסט אונז זאלן ווען אדרעסן אין פיוטשער לעסענס, פליז לאז עס איבער אין די קאמענט סעקשאן אין יוטוב. סאו לאמיר קודם רעדן אין דזשענערל, וואס איז א קאווערד קאל? א קאווערד קאל בעסיקלי ס'פאנגט זיך אן מיט איין זאך, ס'פאנגט זיך אן אז דו אונסט הונדערט שעירס פון סטאק אדער פון א ETF אדער אפילו פון SPY, ווילסט אינוועסטן אין די עס ענד פי פייוו הונדערט? האסט הונדערט שעירס פון די עס ענד פי פייוו הונדערט אי טי עף, וואס דאס איז עס פי וואי, די מאוסט נאוען און מאוסט טרעידעבל אי טי עף, סאו האסט דארטן הונדערט שעירס. וואס דו טוסט די נעקסטע זאך איז, דו פארקויפסט א קאל קעגן די שעירס, און דו באקומסט א פרימיום, ווייל ווען דו פארקויפסט באקומסטוך עפעס, סאו דו האסט די הונדערט שעירס פון עס פי וואי, דו פארקויפסט א קאל פון SPY און דו באקומסט פאר דעם א פרימיום, און דו פאקעטסט עס, ווען נוצן עס מענטשן? סאו דו קענסט עס נוצן אויף אסאך וועגן, קודם לאמיר זאגן דו ווילסט דזשענערעיטן עקסטערע אינקאם פון די סטאק וואס דו אונסט שוין, לאמיר זאגן דו אונסט SPY, דו ווילסט אוועקלייגן געלט אין עס ענד פי פֿינף הונדערט און דו אונסט SPY, לאמיר זאגן דו האסט געצאלט פֿינף הונדערט דאלער פאר די SPY שעירס און דו פארקויפסט פֿינף הונדערט און צען דאלער קאלס ווייל דו האלטסט נישט אז ס'גייט אנקומען אין די נעקסטע דרײַסיק טעג צו פֿינף הונדערט און צען דאלער, האסטו פארקויפט א פֿינף הונדערט און צען דאלערדיגע קאל וואס עקספייערט אין דרײַסיק טעג ארום, די קאל בייער האט דיר געצאלט געלט, סאו די געלט וואס דו האסט באקומען, אפילו SPY בלייבט פֿינף הונדערט דאלער, אדער אפילו ס'גייט ארויף צו פֿינף הונדערט פֿינף, אפילו פֿינף הונדערט נײַן, עז לאנג עז ס'קומט נישט אן צו פֿינף טען, דו ביסט געבליבן מיט די געלט און פערטיג, אויב ס'קומט יא אן צו פֿינף טען, וועסטו דארפן בעיסיקלי פארקויפן דיינע שעירס פאר די אפשען בייער, וואס האט עס געקויפט און ער קען פון דיר אפקויפן די שעירס פאר פֿינף הונדערט און צען דאלער אפילו אויב SPY איז שוין העכער, סאו דו באקומסט א פרימיום, סאו קודם וואס איז זיכער איז זיכער, כאב געלט אין טאש איך האב באקומען פאר דעם א פרימיום, סאו דו דזשענערעיטסט א עקסטערע אינקאם, און סטאקס וואס דו אוינסט עניוועי און דו האסט עס געפלאנט צו אוינען פאר א לאנגע צייט, אזוי. קענסטו באקומען עקסטער געלט ווילאנג דו אונסט עס, אדער קענסטו עס נוצן צו רעדוסן דיין קאסט בעיסעס, למשל האסט געצאלט פֿינף הונדערט דאלער פאר דעם, דו האסט באקומען דרײַ דאלער פאר די אפשן, קומט אויס יעצט אז דיין נעט וואס דו האסט געצאלט איז נאר פֿיר הונדערט נײַנציק און זיבן. אונז האמיר געשמועסט וואס געשענט ווען ס'עקספייערט, אויב דיין סטאק איז אונטער די סטרייק פרייז, ביסט געבליבן מיט די פרימיום, ביסט געבליבן מיט די שעירס, שלום על ישראל, און ס'גארנישט געשען. איין זאך איז געשען, האסט באקומען געלט, נאך א זאך וואס איז געשען, יענע געמבלער וואס האט געקויפט די אפשען פון דיר האט פארלוירן געלט, אויב די סטאק איז העכער דיין סטרייק פרייז איז דיין שאר, דיינע שעירס ווערן געקאלט, די דארפסט פארקויפן דיין שעירס, אין אונזער פאל פאר פֿינף הונדערט און צען דאלער, אבער האסט נאך אלץ געמאכט די פראפיט צווישן פֿינף הונדערט און פֿינף הונדערט און צען דאלער, פלאס די געלט וואס יענער האט דיר געצאלט, סאו אויב דו פארקויפסט עס אין אזא סטרייק פרייז וואס ביי דיר אין קאפ טראכסטו אז ס'וועט מסתם נישט אנקומען דארט אין די נעקסטע דרײַסיק טעג, האסטו געמאכט א פראפיט פאר דעם. וואס זענען די פראוס און וואס זענען די קאנס פון מאכן א קאווערד קאל סטרעטעדזשי? די פראוס איז, סטעדי אינקאם, מאנט אין, מאנט אוט האסטו דיין אינקאם. ס'איז זייער סימפל צו פארשטיין. ס'איז געווען קאמפליקעיטעד? אויב ס'איז געווען קאמפליקעיטעד איז ווייל דו ווייסט נישט וואס א קאל אפשן איז. דעמאלטס הער אויס די לעסן איבער א קאל אפשן זאלסט וויסן וואס א קאל אפשן איז. ס'איז גרינג צו פארשטיין, ס'האט א לאו ריסק, פארוואס? ווייל ווען דו פארקויפסט א קאל סתם אזוי אן דעם וואס דו אונסט די שער, איז דיין ריסק אויב ס'גייט שטארק ארויפגיין די סטאק, גייסטו מוזן פארקויפן פאר יענעם פאר ביליגער די סטאק און דיעסט פארלירן געלט, די חילוק, לאמיר זאגן האסט פארקויפט א פייוו הונדערט און טען קאל און די סטאק איז ארויף צו פייוו פיפטין, סאו דו מוזט קויפן די שעירס פאר פייוו פיפטין און אים געבן פאר פייוו טען. דאס איז די ריסק, דאס ווערט אנגערופן נעיקעד קאלס, אבער אויב דו ביסט געקאווערט, ס'איז נישט נעיקעד, נאר דו ביסט געקאווערט. די פֿינף הונדערט צען קאל איז געקאווערט מיט די פֿינף הונדערט דאלערדיגע סטאקס וואס דו האסט, מיט די שעירס וואס דו האסט, אז אויב דאס גייט ארויפגיין, די סטאק גייט ארויפגיין, גייסטו קענען געבן פאר די מענטש די שעירס וואס דו האסט שוין, ממילא איז עס רעלאטיוולי א לאו ריסק. די נעגעטיוו פון עס איז, אז דו האסט דיך געלימערט דיין אפסייד, ווייל דו האסט געמיינט פאר דעם אז SPY גייט גיין ביז די לבנה, למעשה ביי פֿינף הונדערט און צען דאלער מוזטו אים עס שוין געבן, סאו האסט געקעפט דיין פראפיט אין קעיס די סטאק סקייראקעטס, וואס ס'געשענט נישט נארמאל ס'סקייראקעט, אבער אין קעיס ס'גייט העכער, ווי די סטרייק פרייז, און דו האסט נאך פארשטייט זיך אלץ דאונסייד ריסק, האסטו אבער ווייניגער דאונסייד ריסק, ווייל אויב דיין דאונסייד ריסק פון SPY איז געווען אז דו האסט געצאלט פאר דעם פֿינף הונדערט דאלער, האסט באקומען יעצט דרײַ דאלער פאר די פֿינף הונדערט און צען קאל, קומט אויס אז דיין נעט האסטו יעצט געצאלט נאר פֿיר הונדערט נײַנציק סעוון, קען די SPY אראפגיין ביז פֿיר הונדערט נײַנציק סעוון און זאלסט נאך אלץ נישט זיין אין קיין לאס, סאו האט עס א געוויסע בענעפיט פון די זאך אויך. כ'האף אז קאוויד קאוסט איז קלאר געווארן פאר דיר. אויב דו ווילסט פארשטיין בעסער עני אנדערע סטרעטעדזשי אין די אפשענס מארקעט אדער ס'פעלט נאך קלארקייט אויף קאוויד קאוסט לאז איבער א קאמענט. און פארגעס נישט טו לייק און סובסקרייב צו די טשענעל און קענסט דיך אויך סובסקרייבן צו באקומען אונזערע לעסענס אויף חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג CHAIMEKSTEIN דאט קאם פארווערד סלעש BLOG.